Selamat ngalih hari bala pedinga semua. Nyadi sekali tu kitai begulai baru aut ba jerita kitai ngelama tu iya nya Bukit Sepaguh renggat ke tujuh belas. Nyadi lalu sedia ke kopi bala pedinga aut ngambi bisi di kedirup kitai sambil kitai ninga jerita tu. Enda ngira kita ninga tu malam ngalih hari mesti bisi kopi ngambi bisi ke meri semangat ngagai kitai ke ninga jerita tu. Nibuh kitai bemasau ke jam lalu diterus ka aku tu bala peninga. Pia munyi tampung iya. Ninga pintu langkau nyau baka ke ka runtuh adi pandam orang. Dia Wan mikau lalu angkat nukang ke pintu meda bala iya dia nadai siku berani muka. Ditukang ke wat mikau pintu. Peda nadai ga urang didegi ba luar. Ka ga gresik ga tudah tuai meda tak nadai urang. Ditutup iya baru ga pintu. Enda mukai-mukai dinga iya tak meredup utai labuh ba dalam langkau. Malik sida ai ngagai utai kelabuh nya tadi. Nemu nya anggik ke tama nengah hari mua empelua langkau. Peda sida ai tudah anggik nyau garing-garing telentang. Gari ga chibak abik baka ke udah dikuya sekukui. Tubuh ga abih rajai bekau keramak utai. Apu! Nuan nya tadi unggau. Iga ga enda cantik kaku muka pintu. Ko Wat mikau nyau tekenyit meda nya ke anggik. Sida ke bisi sama bela angkat lalu nuduk ke tudah anggiak ti udah lepi nya tadi. Nyau sengah-sengah tudah anggiak ke enda tesaut ke tanya mika. Na, na, nama kita lubah amat muka pintu? A, aku, aku mih nya niki ari mua empelua tadi, ku anggiak nyau meresu nyawa tudah tuai enda tepansut ke jaku. Bisi ga ti sinu sida sebuat meda tudah enggik nyau balat bakal dibinsai ke indu antu. Ke ngagai iya nya tadi. Nasit ga nuan ulih ngelari ke diri tadi unggau. Kami ukai angai nganti nuan tadi. Nuan nyau nadai dipeda agi entudi kami, ko Punga. Maya aku ngangau, kita nadai ninga. Nya aku diulih indu Sebayan nya tadi, abih charik garik aku dibinsai ke iya. Nasit iya enda ngeruntun buah binjai aku. Laban aku nyau tekemi-kemi lari nitih ke kita tadi. Engka nya iya enda munuh aku, ku Anggik. Sida ke dia pan lalu ketawa engkakah ninga Anggik becherita. Benung sida enam ke ketawa engkakih dinga atas metap utai datah perabung munyi ke sepalang orang enggau kayu. Sida sebuat pan sama bela tekenyit lalu endang ke retik. Wat mikau laban ke berani agi ke sida iya lalu angkat nunu selukai. Dada langit agi mengkang dikubur meng ti petang. Guntur enggau Nitau betimau-timau ngegau ke dunya malam nya. Perchik api Nitau ti balat mangka ke puchuk kayu ninggal ke dan iya. Ujan ti bangat tadi lalu nadai tanda ka ngetu, ai sungai nyu majak mansang-semansang ngampuh ke jelatung pendai nanga ke siku. Ba malam ti petang ke tegayam, tengah-tengah ai ti benung mesai, dia Sena nguji nangka ulih nyemerai ke tebing jauh. Chukup jauh Sena udah anyut kili ditaban ke ai ti deras. Parai maku tu legi rarat bai ai deras tu, ko dalam ati Sena. Tubuh tu udah tuai nyau baka utai ngapa deh pusing-pusing ke ai. Sni iya enal ga bisi siti batang engkabang ti umbas iya pemesai lelepu anyut limpas mua sena. Dia sena nyemerai lalu bepaut ba batang ke anyut nya tadi. Nyau jengap jengap tudah tuai pansut ari dalam ai empa pengelama iya anyut nya tadi. Udah iya ke bepaut nya tadi dia iya numbak ke kaki ngichak ke datai ba tebing. Udah iya datai ba tebing dia iya lalu bepaut ba dan kayu kasai ke tumbuh tebing sungai. Niki tudah ke tebing sungai enggau tumbuh ti gegetau empa penyelap. Kain ga abis terurut laban rarat dibai ai. Tapak jari enggau kaki tudah sena abis ngeriut bai iya pengelama berendam dalam ai. Bisi ati gaga, bisi ati sinu ga sena. Ati iya gaga laban ke ulih enseput meda dunya. Dalam ati iya enda nyangka diri agi idup. Pia mega ati iya sinu ngening diri empu ke enda temu dini endu alai terengkah. Dalam ati iya besampi ngarapka bala apai indai iya bisi ngiga iya. Nya meh tadi rerama meh tudah sena bejalai dalam petang malam ngiga kayu Ti besai endur iya beteduh. Penyelap nibuh dikira, asai ke ka meku sema jaku. Gining-gining tudah tuai ngiga bandir kayu ti udah tumbang endur iya ke duduk seninjit enal ga bisi tunggul kayu tebelian sigai baruh pun kayu ti besai. Dia iya ngelawa endur nya lalu ngenduh diri ba baruh pun kayu nya tadi. Nyau dedinga tudah tuai ngetat ke penyelap. Nama meh penyadi ku tu deh apai. Tesat ba kampung Puang. Rarat bai ai ti enda betagang. Pia ku Sena bejaku kediri berandau dengal ai. Benung tudah tuai ke seilu-ilu ngenang nasib diri nya tadi. Dinga tekerus-kerus utai ari tisi endur iya duduk. Iya pan lalu tekenyit lalu angkat bediri atas tungu kayu. Nangi ke nya ulau tauka jelu bukai ti tau nganu iya pia meh ko dalam ati sena. Iya meh utai bekeserap ga munyi kayu mati di indik orang. Sena ke didegi bediri ba atas tunggu kayu nya tadi nadai berani nurun ke kaki takut sereta nangi ke semua bejampur ba dalam ati iya magang maya nya. Iya meh utai gegining ga tudah tuai ngiga utai ke memunyi nya tadi. Tang nadai ga dipeda iya. Benung sena ga gitik begeredut dada ngiga utai ke munyi nya tadi. Ari jauh tepeda ke aya seorang datai ari ai bejalai nuju ngagai iya. Makin lama makin semak ga aya seorang nya dipeda iya. Tang enda dikelala laban malam ke petang. Belubah-lubah sena nurun lalu nyengkau kayu ke patah ba tanah. Digenggam iya penapat dan kayu nya ba jari iya tadi. Ka dikena iya malu orang ke bejalai mansa ngagai iya nya tadi kenu. Bejalai orang nya ti rigang udah chukup ngenakut ke sena. Agi sepi nuan. Nama mansang semak kitu agi. Aku palu enggau kayu tu nuan agi. Ku sena bejaku dalam ati. Datai orang nya tadi ba mua sena, enda checham yang sena lalu nguak ke kayu ti dipegai iya nya ngagai orang laki ti mansang Nuju iya nya tadi. Tang meh disilat orang nya lalu ngentun kayu nya ari jari sena. Panjung ke munsu jagu sigi tesikau empu. Sapa nuan? Anang acho aku nuan, ko sena enggau sada ti nyawa gegetau. Tekala nya mega nitau manchau meda meh sena tudah gamal orang laki nya tadi. Tang nya meh tadi iya enda nentu ingat gamal rumah. Ega nuan jampat enda ingat ke aku ai? Uji nuan berati ke gamar aku tu. Ko Ruma. Bendar senang uji ngingat ke gamar Ruma tang iya lalu enda ingat ke tudah gamar Ruma. Enda aku ingat ke nuan wai. Kati nuan tau nemu aku bisi ditu? Ngelala nuan enda ga aku tu. Nama pejalai nuan kitu? Ko Sena nanya Ruma. Dia Ruma lama enda nyaut tanya iya. Dalam ati iya bejaku, Sampai ati nuan sena ni ingatka aku. Aku ti ninting ari ingatka nuan. Nimpai nuan ari penai. Enda lama agi bulan deka kembung penuh. Malam nya meh aku besemaya deka ngambi nuan. Enti aku nemu nuan enda ingatka aku, kapa aku ka nyaru nyadi batang engkabang endur nuan bepaut tadi? Kapa nuan enda anyut rarat ditabanka ai? Awek ka aku tumu agi ngambi semengat nuan ko ruma enggau gidan meda tudah sena kena ingat kia. Nya bala pedinga. Nyadi batang endur sena ke bepeling taban kai nya tadi au ruma nya tadi ko kitai batang kavang meh lebuh kita dindik ko kayu. Pia ke tampung ia bala pedinga. Enda ingat enda ngawa ga wai. Amat meh nuan likun enda ditaban ke ai ti deras. Ko Ruma nyaut belubeh lalu ngaga diri nyingkang ke kaki ka mulai kediri. Ka kini nuan wai. Ulih nuan anang guai pulai ngulu ka aku ditu enda lama. Aku enda teleba ba menua tu. Bisi ga enggau aku bejako seraya ke nganti hari pagi. Ku Sena nagang ruma enggau ati ti kakang. Kebatang endau nang sigi amat takut ga Sena. Ada besai tuchum ruma ti melakang ke Sena ninga Sena munyi nya. Tu meh peluang aku ngambi ati Sena. Pia ko ruma enggau ati gagik. Asai ke deka manjung tudah ruma. Semalam malam nya meh seduai iya berandau nyentuk ke ari nyau kerebak tawas. Nyenguak seduai iya kai peda apat-apat kayu ti besai anyut kile bai peneras ai. Enda nyaleh baka apat batang rajang. Ai pagi nya naka iya pemesai, rumba enda meh berani terjun ke ai meda ai ngeneras nya. Nya bala peninga. Pia meh munyi jerita kitai ba renggat ke tujuh belas tu. Nyadi bala peninga meri besai terima kasih ngagai kita semua au iya ke sigi semampai support channel Kitchen Skuah Horor. Nyadi kita ke empai subscribe anang enda subscribe kita lalu idup ke luching kita ngambi kita nemu nama jerita ti ka datai ba channel Kitchen Skuah Horor. Nyadi enti kita meda video tu jerita tu enti bisi pansut iklan anang skip iklan au pia mega ngagai channel channel bukai anang skip iklan sida ya. Nyadi nadai randau ti bukai selamat ngalih hari mupuk dulu aku.